Paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Kemm hi sabiħa l-paċi! Din il-virtù ta' valur kbir hija aspirazzjoni ta' tama għax fuqha żżomm it-trankwillità u l-imħabba fid-dinja. Din il-paċi tgħinna naħdmu u nistiebtu. biex inwaqqfu dak li ma jkunx miexi sew, dak li qed jimblokka t-trankwillità fil-qalb. Min-naħa l-oħra, fejn jidħol in-nuqqas ta' paċi, moħħna jmur dritt fuq il-gwerer u x-xewqa li nieqfu. Donnu ħsiebna dejjem imur 'il barra minna, f'dak il-pajjiż, jew f'dik is-sitwazzjoni, jew ċirkustanza u donnu qatt qrib tagħna. Imma n-nuqqas ta' paċi mhux hekk biss. Hija n-nuqqas ta' ftehim bejnietna. In-nuqqas ta' attenzjoni u dak li suppost nagħmlu u tant u tant affarijiet u sitwazzjonijiet oħra bħal dawn. Allura tajjeb li nistaqsu lilna nfusna, Jien nesperjenza l-paċi? Din il-paċi nesperjenzha meta nipprova, akkost ta' kollox, nagħti l-ġurnata tax-xogħol tiegħi, Meta nbati biex inħobb u nġib l-għaqda fil-familja u fuq il-post tax-xogħol u kull fejn inkun. Meta ma nħallix is-social media tikkondizzjonani u ma nweġġax dak li nikteb jew nikkummenta. Meta akkost ta' kollox, għalkemm niżbalja, nerfa' r-responsabilità ta' Emily u nitlob maħfra. U nipprova npatti bit-tajjeb. Hekk insibu f'San Ġwann l-Appostlu, jgħidilna biex nibqgħu fil-Mulej, għax fejn hemm il-Mulej, ikompli jgħid, hemm il-paċi. Irridu għalhekk nifhmu li s-sigriet tal-paċi huwa billi nħobbu lil xulxin, għax l-imħabba li timbuttana, pereżempju, biex nitkellmu sew fuq l-oħrajn, għax meta nqasssu fuq l-oħrajn, żgur li ma nħossuniex fil-paċi. Irrid nifhem li jekk hemm il-gwerra f'qalbi, hemm il-gwerra fil-familja. Ikun hemm il-gwerra fil-grupp li nappartjeni fih u jkun hemm il-gwerra fuq il-post tax-xogħol. Allura l-paċi tkun 'il bogħod. L-għira, it-tqassis, l-egoiżmu, u l-indifferenza fost l-oħrajn iwassluna għall-gwerra kontra xulxin. u permezz ta' hekk neqirdu lil xulxin. L-anġli ħabbru lir-ragħaj, U paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba, biex juri li fejn hemm ir-rieda tajba hemm il-paċi. Ejja jien hawn int biex inkunu nies ta' rieda tajba u ngħumu fil-paċi. Ma naqtgħux qalbna u ma nibżgħux nitolbu skuża. Ikollna l-kuraġġ li niġġieldu kontra l-preġudizzju, nittolleraw u ma niġġudikawx. Naħfru u niftħu qalbna għall-oħrajn. Iva, ilkoll dgħajfin, imla bl-għajnuna ta' Dak li ġie fid-dinja u uriena kif ngħixu l-paċi, naslu biex niżirgħu fina nfusna din il-virtù li twassalna fil-familja tagħna, fil-gruppi fejn inkunu, fuq il-post tax-xogħol u kullimkien. Nitolbu f'dawn il-ġranet li dan il-Feddej li daqq ġej itina l-qawwa biex nibqgħu fih. Nawguralkom. Il-paċi magħkom.